Nibqgħu fuqu, nibqgħu miegħu. Jew magħha x'illum trid tkun preċiż iktar minn qatt qabel. Hija ħabba suġġett li ħanażlu. Infatti ser nkunu qed nitkellmu fuq l-LGBTIQ plus u ħafna itri u dawn xi jfissru. Eh, eh, fil-fatt qegħdin fil-2025 eh, u daw l-itri l-ħin kollu nisimgħuhom LGBTIQ plus u jiena L-ewwel ħaġa li ħa nagħmlu, ħa ninżel fit-toroq u nistaqsi n-nies jekk jafux xi jfissru dawn l-ittri. X'taħseb li tfisser LGBTIQ plus? Buq. Edna. Int taf sieħbi. Ma tantx li, ma tantx delettant tagħhom. Ej, żomm jaf da, żomm. Hija apparat elettroniku illi jintużaw biex jikkontrollaw il-muturi. Support tal-gays u hekk. Hija għaqda.
Għaqda ta' nies li huma differenti. Naf imma ma nafx kif ħa nispjegahha. No.
Dawn hawn li mħalltin li huma nisa ma' nisa u rġiel ma' rġiel. Taf x'qed ninnota li malli tistaqsiha in-nies jagħmlulek dal-iskoss. Idumu biex jirrisponduha għax veru mhix daqshekk faċli. biex tgħid xi tfisser. Fil-fatt aħna lhekk qabbadna xi għadd espert.
Mela, LGBTIQ huma l-ittri li jispjegaw l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru ta' persuni differenti. L tfisser għal persuna lesbjana, G xi ħadd normalment gay nużawha kważi għal kulħadd, imma speċifikament hija Raġel iħobb raġel. B huma nies bisexual illi attratti kemm lejn l-irġiel u n-nisa. T huma persuni trans. U hemm ukoll pereżempju intersex li huma nies illi jitwieldu la raġel anqas mara. U l-ittri qegħdin iżidu mhux għax Issa fl-2025 kulħadd jivvinta imma għax hawn l-ispazju fejn qabel in-nies kienu moħbijin ma jitkellmux u jistħu, illum in-nies saru jitkellmu u sirna nafu iktar li hawn iktar diversità ħa ngħidu hekk fis-soċjetà. Illum impruvjajna. Ma dak statement jew mistoqsija? Statement. Eh. Infatti saqsejna tfal xejknin ta' dik l-età jafux xi tkun gay, lesbjana, eh, queer. Jafux mdużar.
Meta raġel u raġel ikunu jħobbu xuxin. Pal eżempju mara u tħobb il-mar oħra, mhux żewġu. Meta mara u mara jkunu jħobbu xuxin. Tifla li tħobb il-tifla oħra u huma girlfriends. Tista, m'hemm xi ħaġa ħażina. Ma tagħmilx differenza. Ħafna midrabi il-fobja tkun ħabba nuqqas ta' informazzjoni u l-isbaħ informazzjoni meta tiġi direttament mill-persuni involuti. U aħna ekka minna, sibna persuna gej u saqsejnieh mistoqsijiet li persuna straight Ikun irid tweġiba għalihom. Jena ma xtaqx li kont straight għax is-sessualità ma tantx tagħmel differenza. Però il-fatt li jiena trans Hija diffiċli ħafna. Ħafna nies ma jifhmuwiex, ħafna persuni trans jagħmlu transition fiżika u diffiċli ħafna. Jiġifieri kieku kienet għażla jien personali ma kontx nażel li jiena trans. Dawn huma mistoqsijiet illi sfortunatament persuni LGBTIQ normalment ikollhom jaffaċċjaw hemm mistoqsijiet illi Daqskemm inti ma tweġibu, ma, ma tsaqsihomx lill-persuni straight, ma tweġibhomx il-persuni LGBT. Issa, jekk hemm xi, xi kur, xi kurżità, ehm, hemm videos online anke kif isir is-sess, sess anali, x'għandek tuża, x'ma tużax. Jiena lil kulħadd nitfa' fl-istess keffa, ġifieri daqskemm hawn eh, familji eterosesswali li jittihdulhom it-tfal għax ma jħafux eh, rabbuhom u jabbużawhom. Ehm, u fil-fatt hawn ħafna persuni gej li jiffosterjaw u jaddottaw dawn it-tfal. Ehm, naħseb li kulħadd għandu l-kapaċitajiet li ehm, irabbi t-tfal. U nisperaw li wara l-programm tal-lum eh, weġibna ftit eh, wassal nilkom naqri iktar informazzjoni dwar l-LGBTIQ plus.
U għal-kem aħna laqwa Xorta fadal ħafna. L-aqwa għażin drittijiet, mhux hekk? Eh. Xorta fadal ħafna xi jsir. Nik dejjem, oh.
U għalina singles qed tkun iktar diffiċli biex tabbi mara għax illum ma tkunx taf kux gej jew le. Allora taf xamilti. Dejjem kienet ta'. Ija, taf xamilti jiena għandi ħabiba gejja. Jiena. Sawa. Ma tammur nittanta mara, nuħu il-ħabiba tiegħi. Il-mara li mmur nittanta, nuħu biċċa karta fuqha u jkolli miktub. Jekk inti tħobb in-nisa, ċempel lil dan number. Tkun tal-ħabiba tiegħi. Sewa. Jekk inti tħobb l-irġiel, ċempel lili! Eh, tajba, eh, għax iskom għed tiffansew l-istess persuna mbatt eh, minn arma. Tajba, ma jitlef għal, għed kif mort sissa, kem ċemplulek? Għadu ħadd ma ċempilli. Oh, jgħassa, jgħala, jgħala. Tox tinkwieta, taf xnajt jena? Aħjar waħdek milli jkollok xi skamplu. Niltaqgħu għada, veru?